saka imbwa yedu dzikuli yabereka vana vatanhatu vairi vacho vakaisimbira ichibereka chinhu chinofanira kutariswa ichocho kana imbwa ichibereka kuti vana havana kutsimbirwa sezvakaitwa vedu zvisinei vana vacho vakasara vane utano hwakajeka vose vakaenda kuna mai vacho takatora ruvara rweruchena asi hationi kuona izvi zvatisati takutomboona zvachose kana kufamba hationi kana kufamba tirimbofambe tinotongeta zvekutongo zvekutongokambaira so makumbo acho hasita simba totongori tumakonzo enguva inoyi ndakatoshamisika

izvezvi hayo kutanga yakanyarara nekuti ine vana vayo uye yakakomboredzwa nevaridzi vayo asi ngaione kana kungonzwa mutorwa achisvika pamba chokwadi hakudyiwe rinopisa zuva iroro imbwa inopenga kani iyoyo Asi zvinoitirwa kuchengetedza vana vayo samai ndivo vanofanira kuchengetedza vana because vana nguva iyi vanenge vasiri vasati vasimba vasati vakugona kuzvichengetedza pachavo pakaitika njodzi dzinouya Pambuzi, dzodzokera kusha kwadzo hadzitoda zvongosungirirwa mbuzi kana kupa asi zvayakanakira kaukasha kakambobva kakasvika kuvaridzi vayo ipapo ndopaunatsinzwisisa zveshuwa kuti imbwa eh, sezvavanotaura muchingezi vanoiti is a man's best friend ah, iwo semuridzi wacho inokusiya uchinatsobata vana vacho uchivasimudza uchivachinja dzimbo kuvageza kana uchifunga kuti vane tsvina yakawanda ndozvoita imbwa izvozvo asi kana vari vamwe vanhu kana pakusvika pamusha chaipo chaipo kana kuti gogoi chaiyo chaiyo haa panokwanisa kuitika dambudziko asi iwe semuridzi wacho haukwanise kuita sei kurumwa

Eh, saka sezvamuri kuona tuvana twedu turi kukura and gatunake takada kufanira mai vacho panyaya yekuchena adi mabheri aya Oh, so cute. Nguva iyi tinenge tisingambooni. Kunzwa handina tuzive asi tinenge tisingaone mazino tinenge tusina futi. Uh, nguva iyi tinenge takatongoitawo setutsuro chaito chaito tisiri kutomboziva zviri kutomboitika ndosaka mai vacho vanenge vane vachidzichengetedza vachiruma zvisingaite because vanenge vachiziva kuti vana vacho uh, vakasvikirwa havagoni kana kuzvichengetedza because havasitogona kana kufamba chavo chete kungoyamwa chete ndozvavanongoziva chete so chinhu chavanongoziva chete pakuzvarwa kuti chedu kuyamwa zvimwe zvese zvinozouya izvi eh, zvinozouya zvakaita semazino kuona kana kunzwa kunzwa im not sure handizvamubvira Saka izvezvi rava zuva redu rechi15 tunhanha twedu taakuona ende kana twakuona kufamba kunenge kusisiri kure tinobva tatofambawo next mazuva mairi kana matatu ano anotevera unoona kuti zuva rose ratinokura tinoti tinobuda mbichana kana tavhura maziso tinongobuda pamusuwo tongodongorera todzokera mangwana acho torowo kana masteps four five outside kwatagara turi ah, todzokera but unotoona kutoti everyday tinenge chi rinopfuura tinenge tichitokura tichitotanga kutonzwisisawo kuti tinofanira kufamba tichionaonawo zviri chimhono pamusha pakamira sei sezvo tati nemaziso tikutanga kuonawo zuva eh, for the first time uh, which is uh, very cute like i said uh, saka ya yeah, ndizvozvo ndozvasvika tuma ndopasvika tuvana twedu utu tungwanana twedu izvezvi tava kutofamba famba tava kutogera tuchihukura futi tune noise tunotu senge mausiku ndopandinge zve ndakaona mausiku ah imbwa dzinofara mausiku iyo tinenge tuchingoita noise tuchihukura wotoshaya kutoti ah ndiro iro twakazvarwa tusingatobogona kana kutombodii zvato haa imbwa dzokura zvine zvinokura nokurumidza three weeks chaidzo chaidzo dzinenge dzatora imbwa dzinenge dzatora fomi dzatotora fomi yembwa kwete kwete kwete chimiro chegonzo nekuti sezvamamboona kana chibereko atotange tinotora chimiro chegonzo chaicho chaicho asi totokura nokurumidza saka papfura masvondo matatu kana mana tinenge takutokura mazino futi ipapo ndipatinenge takugadzira tinenge takugadzira kuti paochi poriji e, eh, nezvimwewo zvakadaro daro tichingowedzera wedzera mbichana mbichana netunhana twedu utu e, eh,